भाग दू दोष ककर साउस या पुतोह के दृश्य एक भोरक बदलल वातावरण मिथिलाक भोर आंगन में तुलसी चौड़ा साउस पूजा करैत छथि पुतोह भानस घर में काज करैत छथि दुनू एक दोसर के देखैत छथि मुदा बात नहि करैत छथि काल्हि धरि जाहि आंगनमे हँसी सुनाइ पड़ैत छल आइ ओतहि चुप्पी पसरि गेल अछि साउस अपन जगह सही बुझैत छथि पुतहु सेहो अपन बात गलत नहि बुझैत छथि मुदा प्रश्न फेर ओहे अछि दोष ककर साउसक कि पुतहुअक दृश्य दू साउसक पक्ष साउस अपन सहेलीसँ बात करैत छथि साउस हम पुतहुसँ किछु गलत नहि कहैत छी हम तऽ केवल अपन अनुभव बतबैत छी एहि घरके बनबैत बनबैत हमर पूरा जिंदगी बीत गेल हम चाहैत छी जे घरक रीति रिवाज आ संस्कार बनल रहै सहेली मुदा पुतहुक अपन सोच सेहो होयत ने साउस किछु क्षण चुप रहैत छथि साउसक इच्छा गलत नहि अछि अनुभवक सम्मान हो घरक संस्कार बचल रहए ई स्वाभाविक इच्छा अछि मुदा अनुभव यदि आदेश बनि जाय तऽ अपनापन धीरे धीरे दबाव में बदल जाइत अछि दृश्य तीन पुतहुअक पक्ष पुतहु अपन माय से फोन पर बात करैत छथि पुतहु माय हम माँ जी के सम्मान करैत छी मुदा हमर प्रत्येक काज में अगर तुलना होयत हमर समय में एना होइत छल ओना होइत छल तऽ हमरा लगैत अछि जे हम जे किछु करैत छी ओ सब गलत अछि माय बेटी सासुर में अपनापन बनाबऽ लेल समय लगैत अछि मुदा अपन मनक बात दबा कऽ नहि राख सम्मानसँ अपन बात कह पुतोहुक चाहना सेहो गलत नहि अछि ओ चाहैत छथि जे हुनका केवल पुतोहु नहि घरक एक सदस्य आ बेटी जकाँ स्वीकार कयल जाय दृश्य चारि पुतोहुक गलती पुतोहु साउसक एकटा बात सुनि कऽ झुंझला जाइत छथि पुतोहु, माँ जी, हिनका तँ हमर कोनो काज नीक लगबे नहि करैत छैन। साउस दुखी भऽ जाइत छथि। मुदा पुतोहुसँ सेहो गलती होइत अछि। प्रत्येक सुझावकेँ आलोचना बुझब, प्रत्येक परम्पराकेँ पुरान बुझब आ क्रोधमे तुरत उत्तर देब सम्बन्धकेँ आओर कमजोर करैत अछि। दृश्य पाँच। साउसक गलती। साउस पुतोहुक काज फेर सुधारए लगैत छथि साउस। एना नहि, हम देखबैत छी। अहाँकेँ तँ किछु बुझाइते नहि अछि। पुतोहु चुप भऽ जाइत छथि। साउसक सेहो गलती अछि। पुतोहुकेँ बारम्बार अहाँ किछु नहि जानैत छी कहब, हुनकर प्रत्येक काजमे कमी खोजब आ अपन समयक तुलना करैत रहब पुतोहुक आत्मसम्मानकेँ चोट पहुँचा सकैत अछि। दृश्य छओ। मिथिलाक संस्कार घर मे पाबनि त्योहारक तैयारी। अरिपन बनि रहल अछि। पुतोहु रंग भरैत छथि। साउस दूर सँ देखबैत छथि। मिथिलाक संस्कृति हमरा सभ केँ मात्रे परंपरा नहि सिखबैत अछि। ई हमरा सभ केँ सिखबैत अछि बडका केँ सम्मान, छोटका केँ स्नेह। आ परिवार मे एक दोसराक भावनाक कदर। परंपरा तखने सुन्दर अछि। जखन ओकर संग प्रेम सेहो होय दृश्य सात असल प्रश्न साउस एकटा पुरान पारिवारिक फोटो देखैत छथि फोटो में अपन सासु संग हुनकर पुरान तस्वीर देखाइत अछि साउस के अचानक अपन पुरान दिन याद अबैत अछि कखनो ओहो तऽ पुतोह बनि कऽ एहि घर में आयल छली तखन हुनकर मन में सेहो एहने प्रश्न सब उठैत छल कि हमरा एहि घरमे अपन बेटी जकाँ मान भेटत साउसक चेहरामे सोच देखाइ दैत अछि दृश्य आठ परिवर्तनक पहिल संकेत दोसर दिन पुतोह साउसक पुरान साड़ी ठीकसँ तह कऽ कऽ रखैत छथि साउस ई देखैत छथि दुनू एक दोसरके देखैत छथि हल्का मुस्कान मुदा अखनो बातचीत शुरू नहि भेल कखनो कखनो सम्बन्ध बदलबाक लेल पैघ घटना नहि चाही एकटा छोट सम्मान एकटा मिठ शब्द आ एकटा कदम बस एतेकसँ शुरुआत भऽ सकैत अछि दृश्य नओ भाग दू के अंत साउस पुतोह लग जाय लगैत छथि मुदा फेर रुकि जाइत छथि पुतोह सेहो किछु कहऽ चाहैत छथि मुदा चुप रहैत छथि दुनू के बात करबाक इच्छा अछि मुदा पहल के करत कि साउस अपन कठोरता छोड़ के पुतोह लग जायती कि पुतोह अपन मनक डर छोड़ साउस के अपन बात कहती समाधानक पहिल दरवाजा आब खुलबाक अछि भाग तीन में साउस हो या पुतोह गलती दुनू से होत अछि मुदा संबंध बचाबऽ लेल पहिल कदम उठेनाई कमजोरी नहीं परिवारक शक्ति अछि